L-ġiex mistoqsijiet jekk ma jimpurtax. L-ewwel waħda, illum kif qal il-kollega tiegħi ħabbart li ħa jiġu estiżi l-ġiex iskemi. Però ilbieraħ rajna rapport tal-NSO li indika fost l-oħrajn li d-defiċit tal-Gvern fl-ewwel seba' xhur kien ta' madwar biljun ewro jekk iniex sejjer żball give or take. Temmen li minkejja dan hija idea tajba u anke kemm hi sostenibbli li dawn l-inċentivi jibqgħu f'xi mod jew ieħor? Il-prinċipju li dejjem imxejna bih minn Marzu, minn mendu bnedejna l-ewwel pakkett finanzjarju sal-lum u l-istess prinċipju li se nibqgħu mixjin bih, huwa li qed inħarsu lejn is-sitwazzjoni sħiħa mhux bħala sprint, imma bħala jew tellieqa ta' tul medju jew li tista' tkun ukoll maratona. Għaldaqstant il-miżuri konna li għamilna waħda wara waħda wara waħda dejjem żammew dak il-prinċipju tas-sostenibilità, li mhux inti taħraq il-war chest tiegħek mill-ewwel imma li tara li jkollok biżżejjed. Dak il-war chest u kellna biżżejjed dak il-war chest minħabba l-għaqal li bih mexa dan il-Gvern f'dawn l-aħħar snin. Kieku ma kellniex biżżejjed f'dak il-war chest kien ikollna problema imma l-għaqal ta' dan il-Gvern kien illi ħaseb għall-ġurnata fejn seta' jkun hemm bżonn illi nużaw it-tifdil. Il-pakkett finanzjarju ta' kobor ta' 2.25 billion li huwa d-doppju tal-pakkett finanzjarju li rnexxilhom jinnegozjaw ta' qabilna mal-Kummissjoni u mal-Kunsill, mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Kunsill Ewropew, se jgħin ħafna. Hemmhekk għandna ħafna fondi li jistgħu jiġu utilizzati wkoll f'dan il-perjodu fosthom through il-Rapid Recovery Fund. U għaldaqstant iva, hemm biżżejjed biex inkunu nistgħu nagħtu s-sapport fejn huwa meħtieġ. Jien nibqa' nagħmel dan, nibgħat il-messaġġ ta' pożittività, ta' kuraġġ, lin-nies tagħna, aħna se noħorġu bħala pajjiż minn dan il-perjodu ħafna aħjar, ħafna aktar b'saħħitna mill-mument li fih konna fih f'Marzu, April, Mejju li għadda. Grazzi. Tħabbar ukoll jekk ma jimpurtax fuq l-inkjesta pubblika li din em, eh, skont l-aħħar rapport li din mhux ħadd tiġi estiża aktar minn 15 ta' Deċembru. Forsi nistaqsik eh, x'kienet Jiena il-risposta intlabt- tal-deċiżjoni. Jiena intlabt biex mill-bord tal-inkjesta wara li laħaq skadilu t-terminu, jiġifieri jiena ntlabt ġimgħa wara li laħaq skada t-terminu u l-Bord talabni sabiex nestendi t-termini tal-inkjesta, jiena eżerċitajt il-fakultà li nestendi għal darba waħda biss sal-15 ta' Diċembru li ġej. Hemm biżżejjed żmien biex jinstemgħu x-xhieda kollha li huma rilevanti għax fl-aħħar mill-aħħar il-prinċipju ewlieni kif ġejt mgħallen jien fuq il-bankijiet tal-Università tagħna inkluż minn uħud mill-imħallfin li qed jippresiedu fl-inkjesta, huwa dejjem illi l-xhieda li jitressqu fi proċedura legali jridu dejjem ikollhom kontribut rilevanti x'jagħtu għall-mertu tal-inkjesta. Il-mertu tal-inkjesta pubblika huwa dak li hu, ix-xhieda li jittellgħu jridu jkunu jistgħu jagħtu kontribut għal dik l-inkjesta, u naturalment hemm biżżejjed żmien. Aħna tant minn banda tant nenfasizzaw jien l-ewwel wieħed fuq iċ-ċelerità tal-proċeduri, li proċeduri legali ma jistgħux ikaxkru għal żmien indefinit. U għaldaqstant hemm biżżejjed żmien sa nofs Diċembru li ġej illi l-inkjesta tisma' dak ix-xhieda li fadal jinstemgħu u tirrediġi r-rapport tagħha. Grazzi.